Galatia rama mite hnena tirhkoh Paula lehkha thawn bung khat, Paula tirhkoh mihringte tirhchhuah ni lovin, mihring zarah ni hek lovin, Isua Krista leh mithi zinga ta a kai thotu Pa Pathian zarah a ni zawk leh ka hnena unau awm zawng zawngte chuan Galatia rama kohhran hote hnenah, Pa Pathian leh kan Lalpa Isua Krista hnen ata khawngaihna leh remna inhnen a awm rawh se. Ani chuan kan Pathian leh kan Pa rem tih zawngin tunlai khawvel sual tak lakah hian min chhan chhuah theih nan kan sualte aiah amah a inpe ta. Pathian hnenah chuan ropuina chatu an inawm rawh se. Amen. Krista khawngaihna zara a kotu Cheukha chuti thuta chanchin tha hrang lama inpakaisan hi mak ka ti a ni. Chu chu chanchin tha a ni ve si lo. Nangmahni ti buaiin Krista chanchin tha tih danglam duhtu te emaw an awm mai a nia. Nimahsela keimahniin emaw, van atanga lo chhuk vantir kawh pawhin emaw, chanchin tha kan hrilh cheu lo kha chu chanchin tha dang reng lo hrilh cheu se la, an che dawngin awm rawh se. Hmana kan sawi ang khan tunah ka sawi leh dawn a ni. Chanchin tha inpawm lo kha chu chanchin tha dang tu pawhin hrilh cheu se la, an che dawngin awm rawh se. Mihring tih lawm nge ka tum? Pathian tih lawm mi zinga tlak tum tum ka ni em ni? Ni ila Krista Bawi ka ni lovang. Chutih chuan unaute u, ka chanchin tha hrilh kha mihring lam thu a ni lo tih ka hriat tir a che u. Mihring hnena ta hmuh ka ni hek lo. Mi mi zirtir ka ni hek lo. Isua Krista inlana avanga hmuh ka ni zawk si a. Judate sa khawbiak danah chuan hmanlaia ka awm dan chu in hre tawh si a. Khatia Pathian kohhran ho nasa taka ti duh dahin ka tihbuai thin kha Tiin mi thlatute thu rochhia chunga thahnem ka ngaih nasat bik avangin Judate sakhaw biak dan kawngah chuan ka chite zinga ka rualpui tam takte ka leh pel ta a. Tin ka nu pum chhung atanga mi tihrangtu leh a khawngawihna avanga mi kotu Pathian chuan Jentalte zinga chanchin tha ka hrilh theih nan a fapa chu ka hnena a inlak tir lai khan tumah rawn lovin tirhkoh ka nih hma a tirhkoh lo ni tawhte hnenah Jerusalem khua an kal hek lovin Arabia ramah ka kal bo ta nghal zawk a, tin Damaska khuah ka kir leh ta a. Tin kum thuma vei hnuin Gifa kan turin Jerusalem khuah ka han kal a, a hnenah ni sawm leh ni nga ka cham a, tirhkoh dangte erawh chu Lalpa unau Jakopa chauh lo chu tumah ka hmu lo va, ngai teh maw u, in hnena thu ka ziak te hi Pathian mithmuhah pawh ka daw lo ve. Chu mi hnuah chuan Suria leh Kilikia ramah te ka lo kal a, nimahsela Judai ram kohhran ho Krista a awmte hmel hriat kal a ni lo ta fo a, hmana min ti duh dahtu khan hmana rinna thu a tih khaw loh thin kha tunah a hrilh ta zawk a ni tih mi sawi chauh an hria a, tin keimah avangin Pathian an chawimawi ta a. Bunghnih. Tin, kum sawm leh kum li a vei hnuin Tita pawh chu hruai ve in Barnaba rualin Jerusalem khuaah ka han kal leh a, tin hriattirna vangin ka han kal a, Zentail te zinga chanchin tha ka tlang au pui thin hi anmah ani ka han hrilh a, nimahsela milian deuh te chu a hrangin ka hrilh a, chuti lo chuan a thlawnin ka tlan hlauh dah ang e, ani lo le tlan thlawn ka lo ni dah ang e. Nimahsela Tita ka hnena awm pawh chu Greek mi nimahsela serhtan luihsakin a awm ta lo va. Chu chu unau ber a ruka an hruai luh te vang a ni. Chung te chu Bawiha min siam theih nan Krista Isua chuan zalenna kan neih hi entla turin a rukin an lut a, nimahsela chanchin tha thutak chu inhnena a awm reng theih nan darkar khat te pawh intu lutin an thu kan zawm lo va. Tin mi lian deuha an ruata te lakah chuan eng ang mi pawh ni sela ka tan engmah a lem chuang lo, Pathian in tu mah a thlei bik lo va. Mi lian deuha an ruata te chuan engmah mi belh chhah chuang si lo va.

Kei leh Barnabas-i inpawhna kut ding lam te min pe ta zawk mah a, retheite kan hriat reng chauh an duh chu tak chu tih kan tum tlat reng thin a ni. Tin Kefa chu Antioke khua a lo kal laiin demawm taka a awm avangin a hmai chhan ngei a ka do dal a, mi tute emaw Jakopa hnena ta an lo kal hma chuan ani chuan Jentalte hnenah chaw a ei thin a. Nimahsela an lo thlen ve leh serhtan mite chu a hlo avangin tel leh ta lovin a intihrang ta si a, Juda dangte pawh an ver vek ve ta hlawm a. Chutih chuan Barnaba meuh pawh an ver vekna a hruai bovin a awm ta hial a. Nimahsela chanchin tha thutak angin an awm fel lo tih ka hriatin Kefa hnenah an za hmaah, Nang Juda mi i ni a, Juda anga awm lovin Jentail angin ni awm si a, engtiziange Jentail te chu Juda te anga awm luihtir kher i tum ka ti a. Keini zawng Jentail misual te ni lovin Juda mi reng apiang kan ni a, nimahsela dan thil ti te vangin mi thiam changin a awm lova, Isua Krista rin avang chauhin thiam changin a awm zawk tih kan hre si a. Keini pawhin dan thil ti avang ni lovin Krista rinna avanga thiam changa kan awm theih nan Krista Isua chu kan ring a ni. Dan thil ti te vangin mihring reng reng thiam changin an awm dawn si lo. Krista a thiam chang awm kan tum chung khan keini ngei pawh misual kan lo nih hlauh si chuan Krista chu sual rawngbâwl tu a lo ni em ni? Nai lo ve. Ka thil hriat te kha ka sak leh si chuan Bawhchhetu ka nih ka inhriat tir mai a ni ang. Pathian lam kawnga ka lo nun theih nân kei zawng dân avângin dân lam kawngah ka thi tawh si a, Krista hnênah khen veiin ka awm ta. Nimahsela ka nung a ni. Keimah erawh chu ka ni tawh lo. Krista chu keimahah a nung zâwk a ni. Tin tûnah tisa ka nung hi rinna a nung ka ni. Pathian Fapa mi hmangaih a ka ai in pe tur in ah chuan Pathian khawngaihna chu ka bawhbawh lo ve, dan avanga felna a awm si chuan Krista chu a thlawn in a thi a ni ang. Bung thum. Aw Galatia ram ami ah te u, tuin nge dawi che u, in min hmuh ngei a Isua Krista chu khenbei in chiang taka lantir a nih thehlul nen, hei chauh hi in hnen ata lo hriat ka duh. Dan thil tih te avangin nge thlarau chu in hmuh in ngaihthlak a inrin avangin heti e min in a maw? Thlarau a tan tawh chi in tisa in inzo dawn em ni? Thil chu ti zozai chu sawtpui lovin in tuar em ni? Sawtpui lo ni tak tak ta ang se la. Tin, in hnena thlarau petu cheu leh in zinga thil mak ditu chuan dan thil tih te avangin nge a tih in ngaihthlak a inrin avangin Abrahaman Pathian a ring a, tin chu rinna chu a felna a ruat a ni ang khan. Chutih chuan hre rawh u, rinna a awm te chu ngei chu Abrahama fate an ni. Tin, Pathian lehkha thu chuan Pathian inrinna avangin Jentalte thiam a chantir dawn tih hre lawkin, Nangmah chuan hnam tin malsawm sakin an awm ang, tiin Abrahama hnenah chanchin tha chu a hrilh lawk kha. Chutih chuan rinawma awmte chu Abraham rinawma nen chuan malsawm sakin an awm ve thin a ni. Dan thil tih a awm apiang te chu an chhe hnuai an awm si a, dan lehkhabu a thuziak zawng zawng anga ti tur a awm reng lo apiang chu an chhe dawngin an awm thin tih inziak a ni si a. Tin, Pathian mihmuin tumah reng dan avanga thiam chang an awm lo tih a lang reng a ni. Mi fel te chu rinna in an nung ang tih a ni si a, Tin, dan chu rinna a mi a ni lo. Chung anga a titu chu chungah chuan a nu ngang tih a ni zawk e. Krista chu kan aia an chhe dawng lo niin, dan an chhe la ka ta, min tlan chhuak ta. Thing a khai kan apiang chu an chhe dawng an ni tih ziak a ni si a. Chutiang chuan Abraham-a chunga malsawmna chu Krista Isuah chuan Jentalte chungah a lo awm thei ang a, tichuan rinna avangin thlarau tiam chu kan hmu thei ang. Unaute u, mihring angin ka sawi hi. Mihring thuthlung pawh a ni mah se la, tih ngheh tawh hnuin an phelh ngai lo va, bel pawh an bel chah ngai hek lo, tin Abrahama hnenah a ni, thu chu ti amin a awm ni? A chi hlah hnenah pawh, mi tam tak chung thu sawi angin, chi hlah te hnenah pawh a ti lo va, mi pakhat chung thu sawi angin, i chi hlah hnenah pawh a ti a ni zawk e. Chu chu Krista chu a ni. Tin heti hian ka ti a ni, Thutthlung Pathian lo tih ngheh tawh chu dan kum zali leh kum sawmthum hnu a lo awm tawh khan thutiam chu engmah lova siamin a ti bo lo e. Rolo tur chu dan avang a nih chuan thutiam avang a ni tawh si lo vang. Nimahsela Pathianin thutiam avangin a ni Abrahama hnenah a pek ni. A ni lo leh engtizia dan chu awm nge a nih le? Bawhchhiatna hi sual a nih tih lamfiah tura thutiam belhchhahna a nia. Khutiam in chi hlah a, a tih lo kal hma a hman tur Vantirgote hmanga palai kut a pek a ni. Tin palai reng reng mi pakhat lakah palai a ni ngai lo ve. Pathian erawh chu pakhat a ni. A nih loh leh dan chuan Pathian thutiam te chu a do dal em ni le? Hnai lo ve, dan mi tinung thei reng pek in a awm tawh si chuan felna chu dan avang in a awm ngei tur a ni. Nimahsela Isua Krista rin avanga thil tiam chu a ringtute hnena pek a nih theih nan Pathian lehkha thu chuan Chu a hnuaia engkim a khar khip ta vek a, nimahsela rinna a lo thlen hma khan rinna la lang tur atan khar khipa dan hnuai a ven kan nih kha. Chutichuan rinna avanga thiam kan chan theihna turin dan chu Krista hnen lama min kaihruaitu a lo ni a, nimahsela tunah rinna a lo thlen hnu hian kaihruaitu hnuaia kan awm tawh lo ve. Krista Isua rin avangin Pathian Fate in ni vek si a, Inzinga Krista baptisma chang apiang te kha Krista chuan in inthuam tawh si a, chutah chuan Juda mi a awm theih lova, Greek mi pawh a awm theih hek lo, chutah chuan bawi a awm theih lova, bawi lo pawh a awm theih hek lo, chutah chuan mipa leh hmeichhia pawh a awm theih lo. Krista Isuah chuan in zai in pumkhat in ni si a, tin Krista ta in nih chuanin Abrahama thlah thutiam anga roluahtu tur te in ni. Bungli, Nimahsela heti hian ka ti a ni, roluahtu tur chu engkim chunga hotu ni mahsela, naupang la nih chhung zawng bawi nen engah mah a danglam chuang lo ve. A pa ruat hun chu a lo thlen hma loh chuan vengtu leh an kawltute hnuaia a awm zawk a ni. Chutiangin keini pawh naupang kan nih lai khan khawvel zirtirna dik lo hnuaia bawiah kan awm. Nimahsela a hun bi a lo kim khan fa nihna kan hmuh theih nan dan hnuai awm te chu tlan turin Pathian in a fapa hmeichhe hrin dan hnuai lo piangin a tir chhuak ta a. Tin, fa inneih avangin Pathian in a fapa thlarau chu a ba, ka pa, tia avin kan thinlungah a rawn tir a. Chutichuan bawiin i tawh lova fa, in zawk e. Dinfa i nih chuan Pathian zar a rohluahtu tur i ni. Nimahsela khang Pathian in hriat loh lai khan an pian zia reng pawh a Pathian ni hlei lo te Bawi in ni a, tuna Pathian in lo hriat hnu hi zawngin, Ni lo, Pathian mi hriat in lo neih hnu hian tih tur a ni zawk e. Khawvel zirtir na dik lo, engmah ni hlei lo, a Bawi a awm leh in chak a te lamah chuan engtizia hawi kir leh ngei in ni. Ni te, thla te, hun te, kum te in sep thin. In tan tha ka siam thlawn dah law maw tih ka hlauhsak a che u. U naute u, ka ngen a che u. Keimah angin awm rawh u. Kei pawh nangmahni angin ka awm si a. Ka pawi engmah in khawih lo. Chanchinhra in hnena ka hrilh hmasak tum kha ka tisa chak lohna avang a ni tih in hre si a. Tin ka tisa in tan thlenna awm chu in hmu sit lo va, in ten hek lo. Pathian vantir ko angin Krista Isua ang maiin milawm tak zawk kha Vannei in intihna kha khawi ah nge ni ta le? Tin, theih phei chu nih sela nangin in mit te kher chhuakin mi pe tawh ang tih ka hriat sak che u asin. Chutih chuan thudik tak ka hrilh che u avangin in hmelma ka lo ni ta em ni? Tha lamah ni hauh si lovin thahnem ngai takin an zawng chhuak thin che u a. Ani, anmahni in zawn theih nan pawn lama khar hnan che u han duh a ni. Thu tha lamah erawh chuan englai pawhin thahnem ngai taka zawna awm fo hi a tha a ni. In hnena ka awm lai chauh ni lovin. Ka naute u, Krista chu nangmahni ah siam puitlin a awm hma loh chuan nau vein ka vei leh che u hi. A ni, tunlai hian in hnena awma ka aw tih danglam ka chak theih zia mai chu in chung thu ah ka mang ang si a. Dan hnuai a awm duhte u, mi hrilh rawh u, dan thu chu in ngaithla thin lawm ni. Heti hian zia ka ni si a, Abraham-an fapa pahnih a nei a, pakhat chu bawi nu lakah, pakhat chu bawi lo nu lakah. Nimahsela bawi nu laka mi chu tisa dan angin a piang a, bawi lo nu laka mi erawh chu thutiam avangin a piang a ni tih hi. Chung thu chu teh khinna a ni. Chung hmeichhia te chu thuhlung pahnih an ni, pakhat chu Sinai tlanga mi bawi ni tura fa hring tu chu, chu chu Hagari a ni. Tin, Hagari hi Arabia rama Sinai tlang chu a ni a, Jerusalem tunlai a awm nen hian ang khat an ni. A fate nen Bawiah an awm si a, chung lam Jerusalem erawh chu Bawi a ni lo va, chu ngei chu kei ni nu a ni. Nang, ching fahring ngai lo, hlim rawh, nang, nau ve ngai lo, au chhuak rawh. Pasal nei mi ai chuan khawhar nu chuan fate a nih tam zawk si a, tihzia ka nih kha. Tichuan, Unaute u, keini hi Isaka ang khan thutiam fate kan ni. Nimahsela chumi lai chuan tisa dan a lo piang chuan thlarau dan a lo piang chu a ti duh dang khan tunah pawh chu a ti ang bawk a ni. Nimahsela Pathian lehkha thuin engtin nge a sawi? Bawi nu chu a fapa nen hnawt chhuak rawh. Bawi nu fapa chuan bawi lo nu fapa chu ro a luahpui dawn si lo a ti. Chutih chuan unaute u bawi nu laka fate kan ni lova, bawi lo nu laka fate kan ni zawk. Bunga, Bawi ni lo turin Krista chuan min chhuahtir kha, chuti chuan ding nghet ula, Bawi nghawng kawlah chuan tang leh tawh si u. Ngaite u, kei pawlan in hnena ka sawi hi, ser in kan tir chuan Krista chu in tan engmah sawtna a ni lovang a ni. Dan thu zawng zawng zawm tura Batu an ni tih ser tan tir apiang hnena ka hriat tir leh a nih hi. Nangni dana thiam chan tum teh u. Krista nen in inthen ta, khawngaihna chu in tluksan ta. Keini zawngin thlarau zarah rinna infialna beiseina kan nghak si a. Krista Isua chuan serhtan engmah a sawt lo, serhtan lo pawh engmah a sawt hek lo. Rinna, hmangaihna a thaw erawh chu a sawt a ni. Tha takin in tlan thin kha le. Thutak chu inzawm lo nan tuin nge dal ta che u. He thlehna hi a kotu chu u hnena ta a ni lo ve. Dawidim tlemte inchhang hlawm chu a pumin a fan chhuak thin. Rilru danglam in pu lovang tih Lalpa chuan ka ring tlat a, Tibuaitu zeu chu a tua pawh ni se la, a chunga rorelna chu a la tua rang. Unaute u, kei hian serhtan thu hril ni ila ti duh dah ka ni cheu dawn em ni? Chuti ni se Kraws thu kan hril hian buaina siam lo tur Tibuaitu te che u chu in tan fi hla law law se la ka duh a ni. Nang ni unaute u, bawiin lo turin ko in ni si a, nimahsela in bawi nih lohna chu tisa tana remchangah hmang suh ula, Hmangaihna in rawn inbawlsak tawn theuh zawk rawh u. Nangmah i inhmangaih angin i veng te i hmangaih tur a ni tih thu gam khatah hian dan thu zawng zawng chu a famkim tawh a ni si. Nimahsela in inseh a, in inei tawn si chuan in intih boral tawn loh nan fimkhur rawh u. Chuti chuan hei hi ka ti a ni, thlarau a awm rawh u. Tichuan tisa chakna chu in zawm dawn lo nia. Tisa hian thlarau dun a lawm a chak thin, thlarau pawhin tisa dun a lawm a chak bawk si thin. Thil tiin tumte chu intih theih loh nan chungte chu an inkalh si. Nimahsela thlarau hruai a inawm chuan dan hnuaiah chuan inawm lo ve. Tin tisa thil tihte chu a lang fiah a ni. Chung chu heng hi a ni, Inngaihna te, bawlhhlawhna te, hurna te, Milem biakna te, dawi thiamna te, huatna te, inhauna te, thikna te, thinurna te, inkhinna te, awm hlanna te, rinhranna te, itchikna te, zu ruihna te, zu hmun hlimna te, chutiang te chu, chung kawngah chuan tun hma a, chutiang thil tih hmang te chuan Pathian ram an chang lovang tia ka hrilh lawk che u ang khan ka hrilh lawk che u hi. Thlarau rah erawh chu hmangaihna te, Hlimna te, remna te, dawh theihna te, nil neihna te, thatna te, rinawmna te, thuhnuai rawlhna te, insum theihna te a ni zawk e. Chutiang kal zawngin dan thu pek reng a awm lo ve. Tin, Krista Isua mite chuan tisa chu a sual ngaihtuahna leh a chakna te chawpin an kheng bet ta. Thlarauva nung kan nih chuan thlarauah vek i awm leh bawk ang u. In cho tawn a in i chhip tawnin i inngai hlusuh ang u. Bungruk, U naute u, mi sual eng pawh a tih lai phawkin awm sela, nang ni thlarau mite u, thlemna ka tawk ve dah nge ti a inveng tha chungin chutiang mi chu thunuai rawlh takin tung ding leh rawh u. In rit phurh te chu in chhawk tawn rawh u, churi chuan Krista dan thu chu in zawm a ni ang. Mi engmah ni si lovin mi lian deuha a inruat chuan a inbum chawp mai a ni si. Mitin in mahni thil tihfiah theuh zawk rawh se. Chumi hunah chuan midang chung ni lovin mahni chung chauhah chhuan tur a nei ang. Mitin in mahni phur rawn phur theuh dawn si a. Tin, thu zirtir dawngtu chuan thil tha zawng zawng zirtirtu hnenah pe ve rawh se. Bumin awm su. Pathian chu hmuhsin chi a ni lo ve. Niin a theh piang. Chu mi vek chu a sing bawk dawn si a. Mahni tisa lama thehtu chuan tisa a mi chhiatna a sing anga, thlarau lama thehtu erawh chuan thlarau a mi chetu a na nunna a sing dawn a ni. Tichuan, thil tha ti ining suang u. Kan inthlah dah loh zawngin a hun takah chuan kan ching dawn si a, chutichuan remchang hun kan neih zia ang zelin mi zawng zawng chungah thil tha i ti ang u, ka rin a chhungte zinga mi chungah i ti deuh ber ang u. Keimah kut ngeiin i hnenah lehkha hraw pui puia ka ziak hian rawh u, tisa a hmel intimawi duh apiang ten serhtanah awm turin an tir lui thin chu a ni. Engmah dang vang a ni lova, Krista Kraws avanga tih duh dan tur lo nan chauh a ni. Sertante meuh pawh chuan dan thu an zawm chu an si lo va, in taksa ah chhuan tur an neih theih nan sertantir chu an duh mai a ni. Kei erawh chuan kan Lalpa Isua Krista Kraws lo chu ka chhuan loh tur zia mai chu. Chumi zar ah chuan khawvel hi ka tan khen veiin a awm ta. Kei pawh khawvel tan khen veiin ka awm a ni. Siam thar lehna lo chu sertan hi engmah a ni lo va, sertan lo pawh engmah a ni hek lo. Tin chumi dan anga awm apiang te chungah chuan remna leh khawngaihna awm rawh se. Pathian Israelte chungah pawh. Tuna chinah hian tu mai in miti buai tawh suh se, ka taksa ah hian Isua chhinchhiah na te ka pu si a. Unaute u, Lalpa Isu Krista khawngaihna in thlarau hnena awm rawh se. Amen.